loko hi hlaya buku ya nhlavutelo chapter 13 yi hi dyondzisa hi ta mfumo wa sathana lowu nga ta teka 3 and half years ku nga 42 months 3 and half years kumbe 42 months emisaveni mfumo wa xivandlana e mfumo lowu i mfumo wa xihundla wa antikreste loko hi hlaya kwala ka buku ya nhlavutelo 13 varhandziwa va xikwembu ni ta hlaya leya xilungu ya king james Yi ri, And I stood upon the sand of the sea, and saw a beast rise up out of the sea, having seven heads and seven horns. Loko hi hlaya nakambe ka Nhlamutelo 17, va hi tivisa leswaku xivandzana lexi a hi xiharhi, xa ntumbuluko ku fana na homu kumbe nyoka hi kunene va hi tivisa leswaku nkom tinhloko leta nkombo leti seven heads i tintlhaka va ri xi na seven heads xivandzana lexi so tinhloko leti i tintlhaka a hi xivandzana hi kunene i tintlhaka leti ku akiweke doroba ehenhla ka tintshava ti teleke ta yi seven seven mountains mutu mimutu hi so hi mimutu hi xisuthu ya seven 7 wa tintshava and 10 horns va hi tivisa leswaku 10 khume ra timhondlo ta xivandzana i tihosi kumbe varhangeri va misava lava fumaka misava lava va tirhisanaka na xivandzana lexi ehenhleni ka swona ku hi hlaya kwala ka nhlavutele 17 verse 1 ku fika ka 3 Va hi kombisa loko xivandzani xi na loyi a nga xi khandziya henhla loyi a xi fumaka muchayeri wa xona the beast rider ku nga wansati wa muoswi va tlhela va hi hlavutela kahle ku wansati lowa muoswi loyi a hi wansati wa ntumbuluko ku vulavuriwa hi doroba leri akeke ehenhla ka tintshava ta seven so wansati loyi i doroba i ndhawu kumbe ntsindza lowu akiweke wansati loyi a hi wansati wa xiviri hi kunene wansati loyi va n'wi nyika na vito va ku i babilona muoswi lonkulu babilona wa xihundla mystery Babylon mystery swi vula leswaku xihundla swilo leswi nga tumbela leswi vanhu va nga swi voneki hi ku olova swilo leswi lavaka matimba ya xikwembu ku va munhu a hlavuteriwa swona babilona muoxi lonkulu babilona wa xihundla ka ha ri yena babilona wa ku voniwa hi matihlo hi ku babilona u na ti-concept tinharhu ku na concept ya babilona loyi a nga sungula Loko a kiwa xihondo xa Babele, Babele swi vula ku hi Babilona, hi Nimrodi loyi a fuma misava hinkwayo. So Babilona, concept ya Babilona kumbe makungu kumbe maendlelo ya xibabilona i maendlelo ya vusuper power ya ku fuma misava hinkwayo babilona ya ku sungula yi fuma misava hinkwayo va aka xihondzo etower va lava ku ya fika kwini le tinyeletini egalaxy va ku va lava ku ta hlometela xikwembu babilona ya vumbirhi hi leya ka nebukadnetsara leyi xikwembu xi nga teka nebukadnetsara xi n'wi pani xa 7 years xi n'wi hundzula xiharhi a mila timpiko ni minwala a tshama nhoveni a weriwa hi mberha a hlupheka 7 years ni mihleketo ye yi cinca yi va na rihuhwenyana a wu fana ni xiharhi loko se ku hela 7 years nebukadnetsara pride ya ye yi wa yi he yi ehla yi wa hinkwayo a hundzuka munhu a hundzuka ka daniel chapter 4 a tsala papila a tsalela tihosi hinkwato misava hinkwayo hi ku a ri super power

Xa ntiyiso, ku nga Xikwembu xa Daniyele, Shadrach, Mixaki na Abednego, vafana lava khongela Xikwembu xa ntiyiso lexi nga ni komba emihlolo. E Xikwembu lexa ntiyiso xi ni kombisile, xi ni hundzula xiharhi ni ya tshama enhoveni 7 years. Hundzukani, hi xo Xikwembu xa ntiyiso, nyakanyaka leyi nga ko emisaveni hinkwayo, swigodo leswi mi swi khinsamelaku hinkwaswo, hinkwaswo leswi mi nga va tletela, hinkwaswo mi swi khinsamelaku, ni vanhu va ku fa ni ti-tombstone ni masirha lawa mi chelaka swinefu a swi nge mi pfuni nchumu a swi na ntiyiso xikwembu i xin'we lexi nga na matimba hinkwawo xi fumaka misava xi nga endla matilo ni misava i xikwembu xa daniyele tekani xikwembu lexi mi ta pona hi kunene nebukadnetsara wa nkar u ve a hundzuka talani mapapila ku tlula na solomoni a nga ku loko a ya fa a wile a ri muhedeni a khongela swikwembu swa ku tolo nebukadinetsara o va na pride ya ku ala ku endla xikwembu lexi a nga ta xi controla hi n'wini phela swikwembu leswi nga kona swi nga tata misava swi endliwe hi tihosi i tihosi a to endletela ti va tletela swilo ti fositela vanhu ku khinsamela swilo leswiya ti endletela ti-concept ta vukhongeri bya ku hava misaveni sweswi leswi a swi endla hi va nebukadinetsara ku fana na nimirodi u ve siku rin'wanyani a vona papa ra ku saseka le henhla a byela vanhu ku ri va teka va n'wi endlela crown ya shape ya papa leriya a worshipa papa leriya hi mhaka ku va a disivhiwe hi sathana sathana xi n'wi disivha a fositela a byela vanhu misava hinkwayo laha va ri koho hi ku hi nkarhi wa nimrod vanhu hinkwavo emisaveni a va vulavula one language a swi nga ri kona swa ku un'wana u ta ku avuxeni un'wana a ku dumela un'wanyana a ku tlhovela un'wanyana a ku e sanibonani a swi nga ri kona sweswe leswo un'wana a ku e ni macheloni e ni madeka a swi nga ri kona vanhu a va vulavula one language ririmi rin'we misava hinkwayo se a swi olova ku va a kota ku va influencer va endla concept ya united nations the first concept ya united nations i concept ya babylon ya nimrod and then ku ta concept ya babylona ya nebukadnetsar ya ku fuma misava hinkwayo ku tlhela ku ta concept ya Babilona, the mystery Babylon ya Roma. So it's three what the concept. The last one is concept ya Roma loyi a tikombaka nga ku u file. Swi vitiwa mbanga la ka buku ya hlavutelo 13. Swi tikomba ku the Roman Empire is gone, it's no more, it has collapsed completely. So leswi loko mi hlaya ka Revelation varhandziwa va Xikwembu loko mi fika la ka mbanga hi loko the roman empire yi heleriwa hi matimba ya ku fuma misava se ku ta mimfumo yin'wanyana se yi ta yi ta controla misava se hi wini mfumo wun'wana wu taka wu ta ku ta controla misava xivandzana xa vumbirhi lexi taku ndzhaka rhoma hi xini i amerika the united states ku wa rhoma yiwa then ku pfuka xivandzana xa vumbirhi xivandzana xa vumbirhi xi na swimhondzwana swimbirhi a xi na ten wa swimhondza xi na swimhondzwana swimbirhi xi endla yini xi pfuxelela xivandzana lexi xa ku sungula xi sapota mintirho liya ya xivandzana xa ku sungula hi swona xi pfuxela mintirho liya loko xi pfuxela mintirho liya ya xivandzana xa ku sungula hi yini mintirho ya kona i mintirho ya ku hlanganisa misava hi ti-power timbirhi xi na two wa ti-powers two ri mondzo ri representa yini authority power kumbe kingship so xo xi na ti-power timbirhi xi na power ya power ya religion na politiki religion ya ko yi mixed na ti-witchcraft is not uh, pure religion ku na leswi bibele swi vita ku pure religion vukhongeri lebyi tengeke vukhongeri lebyi tengeke munhu u kota ku byi achiva loko a teke kreste hi kunene hayi a teke kreste hi swa mixaxaxa um hi swa vusubmarini kumbe a teke tihafu a fike hi le milengeni ku fana lava ku hlamba va nga basi i fanele a teka kreste a helela kota ku producer pure religion a khuvuriwa hi moya wa xikwembu wolowo kwetsima Pure religion i mintirho leyinene leyi nga na vululami lebyi hetisekeke leyi munhu a kotaka ku va a yi tswala mintirho leyi hi yo mihandzu ya kona loko se a khuvuriwe molokwetsiko se amerika yi tani timhondzo timbirhi that's why loko hi hlaya ya mahlweni ka buku ya revelation ku na ntumi liya yi fika ku yima yi kandziya lwandle nenge un'wana u kandziya misaveni ma yi vona un'wana lwandle u kandziwa ku elwandle un'wana u nenge u kandziwa emisaveni lwandle yi rikulu phela ku hundza misava yi yima yi hlambanya hi xikwembu hi xikwembu lexi xi nga koho laha ku nga heriki yi mbale hari laha henhla laha ya rainbow mi tumile milenge yayo nga ku i ndzilo lowu pfurhaku ku pfurha mindzilo milenge leyi ya pfurha yi yima yi kandziya yi kulukumba ndzumi leyi yi tata misava ni lwalo yo fika yi kandzihala na yi kandzihala yi khome xibukwana yi khome xibukwana endzumi leyi u nyikiwa johana va ku teka wu dya loko a dya buku liya ya tsokombela ka ku vulombe a yi cakudya sungula ku dya ka ku xihlenge xa vulombe a dya a dya a dya loko a mita hala ndleni yi sungula ku bava bava bava yi vavisa ekhwiri leri e a twa nyongo hala ndleni ha ma loko a ha dya a twa eku twakombela rito ra xikwembu loko ri dyondzisiwa u ri kuma kahle u kuma mihlavutelo ya rito ra xikwembu ri twakombela ku fana na vulombe loko se manje ku fika nkarhi wa ku se manje u fanekele u ri gayela ku ri gayela hi loko se manje u meditata hi rito ra xikwembu u ringeta ku endla mintirho ya xikwembu ya tika ya bava ku fana na nyongo wa endzeni ka khwiri a hi swona swo nandzuka loko mi twa ni chumayela ni ku amen hi wu chumayerile amen mara loko se munhu a fanekele a gayela ku a ta kota ku tswala mintirho a ta kota ku kuma tinutrition swi le khwirini se manje ti-vitamin ti fanele ti nghena ti n'wi tiyisa ku a tiya a kula swa tika that's why vanhu va ku tala va dzaha timbangi va dzaha ti-drugs va nwa mabyala va nwa swinene mabyala lawa ku endla ku mihleketo ya vona va yi disturba yi nga hleketi hi ti-responsibilities swilo leswi va fange va swi endla swilo leswi va fange va swi lunghisa va nga hleketi hi swidyoho swa vona hikuva va hleketa hi swona swi bhavisa makhwiri ya vona ku fana na nyongwa swi va twa tinghenisela ti-alcer endzeni ka makhwiri i tialsa ta ximoya va twa swi va tshikilela va ku eyi i nga ni byele hi timhaka teteleto hikwalaho vanhu va ku tala loko va n'wi byela eswidyoho swa yena kumbe n'wi byela ku a hundzuka u ta ku avoida that's why vanhu va tima ni tifoni that's why vanhu va nga swi lavi ni ku nghena kereke a va lava ku tsundzuxiwa hi swidyoho swa vona swi bhavisa makhwiri loko hi heta ku va tsundzuxa hi swona loko se va ku va gayela swi bhavisa makhwiri

a profeta a sungula ku profeta a sungula ku profeta a profeta a profeta a sungula ku ba mhalamhala a sungula ku vulavula swilo swi nga ta endleka misaveni phela xikwembu loko xi nga se endla swilo emisaveni xi chela emoya xi fufuthela munhu xi n'wi pompa moya xi n'wi nyika mafulufulu ya ku vulavula munhu loyi a nga nandza wa xikwembu muapostola kumbe muprofeta kumbe mudyondzisi wa rito ra xikwembu xa n'wi chela moya a vulavula timhaka nkarhi wun'wana ku titwa nga titwi ku endlela ku ti endleka misaveni hi ku xikwembu xi tirha hi rito ene rito i kreste ene kreste u tirha hi munhu xi fanele a profeta hi yena that's why ni nkarhi lowa khale xikwembu a xi teka rito xi nyika vaprofeta xi vulavula timhaka leti nga ta endleka kutani ti endleka hi kunene ka ha ri hava nchumu na wun'we wu endlekaka emisaveni wu nga vulavuriwangiki hi vaprofeta swin'wana swo ka swi nga tsariwangi bibeleni hikuva a mi nga ta swi kota ni ku tlakula bibele a yi ta ringana na yindlo a yi ta va yi kula a ku nga ta va ni munhu loyi a ta kota ku yi hlaya a hi nga ta kota ku yi distributa emisaveni swi tele hikwalaho yesu kreste a byele vadyondzisiwa a ku timhaka leti mi fanekele mi dyondzisa tona ti tele swinene kambe eka lowu nkarhi mi nga ka mi nga ti koti ku ti tlakula Yimani, loko moya wa kwetsima ta, u ta mi lida eka ntiyiso hinkwawo a tlhela a mi tsundzuxa hinkwaswo leswi ni nga mi dyondzisa swona hikuva loko a va dyondzisa swin'wana a va rivala mani loko se lomoya wa kwetsima u fika eka timhaka ta vaapostola chapter 2 u yehla a va tsundzuxa tidyondzo letiya that's why va hi tsalele bibele e vaapostola va hi tsalele um e, e, e, e tigospel ta mune na tiepistola va tlhela va hi profetela profetela va hi endla ni vuprofeta bya ku hetelela byi endli byi endleriwa hi vaapostola the end time prophecy i ya muapostola that's why ku va na buku ya revelation i buku ya vuprofeta leyi hi kombaka swilo hinkwaswo ku fikela ku heleleni ka misava na ku misava yi ta avanyisiwa njhani na ku swilo hinkwaswo swi ta hetisiwa njhani ya nghena njhani ka eternity ni misava leyintshwa na tilo lerintshwa na mfumo wa xikwembu lowu nga ta ka u nga pfuki u hele matimba kumbe ku wa u nga ta yima hi laha ku nga heriki hikuva apostola i foundation then ku ta vaprofeta hosi yesu kreste u vite vaapostola ku sungula that's why vaprofeta a va nyike mindzhuti eka old testament and then eka new testament u va endla at the uh, vice principals and then a teka va apostola a va endla tiprincipala ta kona a ku fambani mi ya hangalasa vhangeli emisaveni hinkwayo ka matewu chapter 28 verse 19 na 20 mi nga yi teka from verse 18 to 20 a ku misava hinkwayo eka tinxakanxaka ta vanhu hinkwato ka swivumbiwa hinkwaswo fambani mi ya chumela vhangeli mi tlhela mi khuvula hi vito ra tana ni ra n'wana ni ra mulo kwetsima va dyondziseni hinkwaswo leswi ndzi nga mi lerisa swona that's why loko hi hlaya bibele kwala a byela vaapostola kumbe a byela vaisrayele kumbe vanhu hinkwavo ya swi tiva ku vula hee hi mhaka ku u va lerisile leswaku va ya dyondzisa hinkwaswo leswi a nga lerisa swona ku na van'wanyana va ku phuntanyana va nga ta mi byela ku a byela vaheveni a byela vaapostola va ku tirhisiwa hi madimoni mi nga va yingiseli hinkwaswo swi nga tswariwa bibeleni ku lerisiwa n'wini va lerisiwile va va lava va byeriwa swona u tlhela va lerisa ku fambani mi ya chumela emisaveni hinkwayo mi va lerisa hinkwaswo leswi ni nga mi lerisa swona eka buku ya yohana u tlhela loko a khongela ku a ni khongeleli lava ntsena ni khongelani lava nga ta pfumela loko lava va va chomayela emahlweni ka nkarhi a hi swona na hini u hi khongelerile hosi yesu kreste leswaku hi tiyisela ku fikela makun'wini he prayed for us he prayed for us

ku endlela leswaku loko hi kuma gospele leyi hi tiyisela ku fikela makun'wini hina lava a nga hi hlawula hina lava hi nga va dya ndzhaka swi le ka hina ku va hi amukela loko hi ku ya amukela ina kutani hi khuvuriwa hi mati hi vafundhisi va hi khuvula se u ta hi khuvula hi munhu loko kwetsini munhu u fanele a amukela vhangeli ya kreste a amukela mbilwini leyi ku ta famba hi vhangeli ya kreste a khuvuriwa hi mati endzhaku ka so kreste u ta n'wi khuvula hi moya wa kwetsima loko a heta khuvuriwa hi moya wa kwetsima u ta khuvuriwa hi ndzilo u ta hlangana ni maxangu hi ku le misaveni laha sathana xa fuma swa nkarhinyana loxi nga pfumeleriwa i fanekele a tiyisela hambi i mavabyi hambi i ndlala hambi i ku poyiriwa hambi i yini kumbe yini kumbe minhlupheko yihi kumbe yihi leyi mi nga ta hlangana na yona misaveni loko mi heta a ku amukela hosi xikwembu mi nga n'unun'uti mi complaina ku fana na vana va israyele Lava nga complainer Xikwembu xi za xi va dlaya va nga swi koti ku tsemakanya nambu wa Jordani ku nghena etikweni ra ntswamba na vulombe va fa kwalaho loko va fa laha a ku ri simbulu ya ku va munhu a ya tiheleni Jordani i simbulu ya ku va munhu a kota ku crossa a hlula malangavi ya tihele loko a nghena e, loko a fa a nghena hala tilweni a ku ri ndlhuti wa ku nghena tilweni loko xikwembu xi ku nimi endlela e, e, e, mini mi rhumela etikweni ra ntswamba ni vulombe hina hi rhumeriwe ka tiko ra ntswamba ni vulombe ya laha misaveni xikwembu xi hi tshembise vutomi lebyi nga heriki jordani ya hina i risa Hosi Yesu Kreste wa hi tshembisa ka Marka chapter 10 verse 28 u ri loko mo lahlekeriwa hi swilo swa laha misaveni hikwalaho ka vhangeli mi ta swi kuma kwalaha misaveni mi tlhela mi kuma vutomi lebyi nga heriki mari kwalaha misaveni loko mi swi kuma mi ta tlhela mi hlangana ni maxaku nkarhi wun'wana munhu a nga swi kumi loko swi n'wi lahlekele ku va ku ri mhaka ya yini minkarhi ya ku tala loko hi tlha hi nga swi kumi leswi nga hi lahlekela swa laha misaveni I mhaka ya ku hi va hi ri na nkhuvulo wa ndzilo. Ku fana na vaapostola, va lahlekeriwile hi swilo swa ku tala emisaveni, a hi swona? Va hlupheka, va dlayeteriwa, va fa va ya tilweni, a hi swona? Va hlangana ni maxangu. A ku loko mi lahlekeriwile mi ta swi kuma kwala misaveni. mi tlhela mi kuma yini maxangu ku xaniseka se ku na van'wani va chumela gospel ya ku a ku na maxangu ka kreste a hi gospel swo sweleswo i tidyondzo ta madimoni mi nga va yingiseli mi nga va tekeli nhlokweni mi nga rihi ndleve loko va chumayela loko a ku na maxangu a ku na mathata ka kreste hi modimo wa le wona um a wu na mathata e na swi tiva va kambe va tinghoma ni van'wana va ri tivi rito ra xikwembu that's why ni ku hele nghoma mi nga yimbeleli yi misleader vanhu yi deceiver vanhu yeko hi mudimu wa lohona a wu na mathata there is no such a thing is not biblical bibele yi ri u fanekele u tiyisela ku fikela emakun'wini u ta kuma hari ya vutomi nhlavutelo chapter 3 verse 5 hinkwako yesu kreste ni le ka mateyo 24 u dyondzisa ku tiyisela ni maxangu vhangeli yi na maxangu ni le ka buku ya timhaka ta vaapostola va le tilweni hi ta nghena hi maxangu na yesu kreste u nghene hi maxangu na vuhosi lebyi kume hi maxangu na vaapostola va nghene hi maxangu emfun'weni wa xikwembu se ku na vanhu lava nga ta sala loko hi famba hi rapture or a hi languteni xivandlani lexi um hi hlaya ya mahlweni hi vona ku ri va ri ku endleka yini ndhawu leyi kahlekahle va ri and upon his horns 10 crowns ma vo tihosi leti nyikiwe authority 10 crowns i mhaka authority liya sathana xi va nyike na authority i tihosi mari va na authority so ti-crown letiya ti la ka timhondlo letiya ne upon the horns ku na 10 crowns ku na authority ku na 10 wa matiko kwala europe la ya nga part ya xivandlana is the beast that's why mi vona swilo swi nyakanyaka leyi nga le ku endlekeni sweswi ku prepariwa xivandzana that's why mi vona china va ku hi lava xitikwana lexiya xitikwana lexiyana xi rivala vito ra xo minkarhi hinkwayo xi xa kwala tlhelo ka china la ewestern region ya asia va ku ya xi laha hi la ku nghena hi xiteka hi lava xitikwana lexiya se tichomi ta vorussia na hi va ku hi lava lexiya khale a xi ri xitikwana xa russia lexa ukraine ya xi laha hi ta boma laha loko mi nga ha tinyikeli laha hansi ka hina na china yi vula the same thing hi lava xitikwana xihlala lexi xa hina lexi xitikwana lexi a xi laha ma vona ku va endla swilo swa ku fana va tlhela russia loko yi boma xitikwana lexiya xa ukraine china yi miyela yi nga tshinyi ene china va na masocha ya ku tala ku tlula matiko hinkwawo misaveni china yi na 2 million wa masocha 2 million wa ma ah, xitikwana xa n'wina xa south africa nga ku xi va na 80000 i xipava xi boma hi masiku manharhu xi va xi herile a xi na nchumu xitikwana lexi xi nge endli nchumu eka china na va australia switikwana a swi na nchumu australia xi na 150000 wa masocha xi hundzanyana south africa xi na masochanyana egypt xi hundzanyana south africa a mi na nchumu la ko va ni makhamba vanhu swa ku yiva vanhu swa va tipolotiki va madimoni va ku yiva va ku onhetela tiko ku tiko ri hlakala vanhu va ku biha timbilu va ku oma tinhloko va madimoni va mimoya ya vuloyi va onha ku tiko leri ku ri nga emahlweni ni swibunta swi tele ngopfu la south africa la ni swibunta leswi ti endlaka vafundhisi swi nga ri vafundhisi famba swi dyisa vanhu at poison swi tele swi lo ba kwala south africa la vanhu va le ku swi landzeleleni va tshika ku landzelela bibele va ta famba hi ntiyiso so timhondzo i authority china north korea russia i ti-communist countries va busy va endle tibomo ta ku tala ta ku va fanele va boma misava va ti preparela nyimpi ya misava loko se manje amerika yi ku yata yi ta fika yi yima na va australia na va nato yuropo liya ti ku ti lava ku va against ti ta va ti ta va against va russia va china va north korea masocha lawa nga le china north korea na russia na va eh, va ri mani leyin'wana leyi va ri mani xitikwana lexin'wana na xi rivala lexi xa vumunhu masocha ako ya tele ngopfu ya tele swinene masocha lawa ya tele ku tlula ya amerika amerika yi na 1.4 million wa masocha swibanga tihelikopta tiboma ti-nuclear weapon swi tele hala amerika russia yi na ti-nuclear arsenal tiboma tikulukumba ngopfu ta ku tlula ta amerika leti va nga ti veka va nga siku lava ku ti tirhisa hikuva ha hlonipha milawu leyi va nga yi sayina ya ti-united nations ya misava ya ku hi nga tirhisi ti-nuclear weapon mara loko se vuyo twa yi tikeleka ngopfu ha swi nga endleka se ti huma tibomo laha yi fika ku yi ba ko bomo yi wa ko kan'we yi fika yi wa ka va ku yi ba joni leyi swi nga endleka nga ha pfuki na musiku na rin'we ku tswariwe munhu wa ku leha ku huma vamakomukomu kun'wanyana ntsena mu huma mikomi leyi kwenu mi kombisa swin'wana swa mihla yi ba ti-genetic mutations cinca ti-gene ta n'wena yi mi tshovelela mi fa kunene ku na ti-radiation ku na magnetism heyi ku na swilo leswi nga ta endla xi yo mi tshovelela kunene yi humesa moya wun'wanyana wa ku mi a yi nchumu coronavirus yi mi ba yi mi lahletela hansi yi mi dakwa mi dakwa vutomi hinkwabyo mi fetetela mi vumbuluka dangerous swinene ngopfu hayi ku ndzilo ntsena musi lowu humaka eka yona radiation leyi humaka ka yona kun'wana ni misava yi sala yi nga ha tswali ni mapurasi ya nga ha tswali nchumu misava leyi yi ta onhaka yi ta hundzuka xitlakati loko vo sungula ku lwa nyimpi ya ti-nuclear weapon swi nga endleka heyi ni ri Ku tlula kotara ya misava yi fa hi xinkadyana. Ha yi vona maxangu laya nga kona. Swesweswo swa endleka. Ku va ni ku hlupheka emisaveni. Ku hlupheka vanhu hinkwavo ku nga hlupheki vapfumeri ntsena. Then ku ta ku rhula ku ku hwii va sayina agreement. ku hetisa ka xivono xa nebukadnetsara lexiya xa munhu wa nhloko ya nsuku ni milenge ya nsimbi ya ku hlangana na vumba se hi le ku heleleni ka munhu because minkarhi leyi kusuka ka nkarhi wa nebukadnetsara ku fika nkarhi wa ku hela ka misava yi fana na xitecho lexiya then ku ta mfumo wa vumba na nsimbi loko se nyimpi leyi yi hela yi ta tlha ku miyelanyana nyimpi leyi swi nga endleka escalate ku ta ndlala swinene emisaveni tin'hweti nyana tete leti nga le ku teni se swi sungurile swi nga endleka yi escalate exen ku va ni ku hlupheka kun'wana lokukulu kumba swinene ku tlula ni leswi swi nga xiswona swi nga endleka mi nga affectiwi hi ku duvuriwa hi tibomo mi nga yisiwi tijele Ko va ndlala ntsena, vanhu va ku tala va hlupheka. Lava ku yiva mi kuma ku va dyanyana kahle. Already vanhu va ku tala va le ku hluphekeni, a hi swona? Hi mhaka tinyimpi. Hosi Yesu u vurile a ku ku ta va ni ti-earthquake, ku ta va ku ni ku cekaceka ka misava, ku ta va ni timpfula. leti nga ta yini ti wisa ti-building sweswi mi swi vonaka swi endleka kumalawu emozambique ebrazil egermany hinkwako swi ku endleka hinkwako le south africa south africa a hi nga ri vanhu va ku yineriwa hi timpfula leswi nga endleka le durban swi kukulakukula vanhu timpfula ti wisetela tiyindlo ta vanhu i tisayini kambe a hi ku hela ka misava a yi heli sweswi ti-sign leti a ti sign ta ta preparation ti vitiwa ti-birth pains ti prepare munhu ti hi prepare psychologically ni ku lava tivaka matsalwa va kota ku swi vona ku ri se i nkarhi wa ku lunghisa se i nkarhi wa ku lunghisa se i nkarhi wa ku tilunghisela nkarhi wa ku famba wu fikile swi tiveni nkarhi wa ku famba wu fikile nkarhinyana wutsongo kusuka nyana sweswo leswi ni nga le ku chumayeleni hayi loko mo sala mi sala mi yingisela tape mi ti prepare loko mo ka mi nga fambi hi rapture swi ta tika ngopfu ku tlula ni loko a mi lo ti prepare kunene sweswi mi famba hi rapture se loko ve sweswi mi twa swi tika ku hanya vukreste yo a swi nga to olova mara hambi swi ri tano ni ta mi byela ku mi nga endla yini loko se hi fambile hi rapture hikuva swi nga endleka misava swi nga endleka misava va ri and upon his horns 10 crowns ehenhla ka timhondlo ta xivandzana ku va na yini 10 wa ti-crown tiharhi and upon his head the name of blasphemy ehenhla ka tinhloko ku va na yini vito ra ku sandza xikwembu kumbe vito ra ku delela xikwembu kumbe vito ra ku honisa matlalo i vito ra roman catholic church vito ra ku sungula emisaveni ku va ri nyikiwa kereke kereke yi nyikiwe vito mi swi tiva swesweleswo Mavito lawa ya tikereke hinkwaswo leswi a swi humi ka Xikwembu i mavito ya ku honisa matsalwa mavito ya ku honisa yini matsalwa roman catholic church is a name of blasphemy na vo va ta tlhava ni byela ku kereke ya ku sungula misaveni na vahembi kereke ya ku sungula yo ka yi nga ri ya xikwembu emisaveni leyi yi nga nyikiwa vito i kereke ya ku sungula manyala i kereke ya ku sungula ya concept ya vunharhu ya babilona the mystery babilona xihundla xa babilona xa ku lovisa munhu a ya tiheleni i babilona wa ximoya ku nghenisa vanhu vuhlongeni vuhlongeni bya ximoya vukhova simoyeni ke leina la bokgoba semoye the beast is the body of satan that's why a teka yini power ya yena kwayo a nyika the beast because it's his body na kreste u teka power ya yena kwayo a nyika his body the church is the body of jesus christ

one head that's why ku ri na yini five fold ministry that's why loko mi languta ti-authority ti yime njhani why ku ri na seven spirits a ni ku na tatana ku na the son then ku na five fold ministry swi mi nyika seven na swa hi swona you see seven monitoring system ya xikwembu ma yi va ku yi njhani

Va ku va va odeyinile va Pawulo va va nyika matimba hi va Ananiyasi na vaapostola va ku va ya chumela a a hi swona ma vaapostola va odeyiniwe hi hosi yesu kreste va famba va ya chumayela a va rhuma va ya chuma na pawulo u odele hi yesu kreste a n'wi rhuma ku ya chumayela and then a ya ka vaapostola u faneke a ya hi ku hi hi miri wu nga kreste hi swona a ya ka vaapostola ku ta titsongahata va pfumelela na yeyo tlha va n'wi khongelela va n'wi tlhandleka va mavoko va ku fambani mi ya chumela vhangeli loko a heta ku boha hi rihati ananiyasi a n'wi khongelela ku a pfuleka matihlo a rhumiwe hi yesu kreste a ya titsongahata ka vakreste because munhu un'wana un'wana ku na laha a humaka kona ku na laha a nga na linki kona laha swo hambi ko va ku mehe ku na laha va nga va vafundhisi va mehe Ku suka kwale ni za ku fika kwala ni nga va kona. Mara loko ku ve a ni nga tivanga Xikwembu ni fika ni hlangana na Kreste ku fana na Pawulo hi ndlela yaleyo, still lava pfumelaka eka Kreste ni fanekele ni va xilo xin'we na vona and ni fanekele ni titsongahata, ngopfungopfu loko ku ve ni ho sungula evhanghelini hi ku Pawulo o ho sungula. Amen. That's why na mehe ni ordaine van'wanyana a ku na lava ordainiwaka na van'wana u nge va ordaini wo recognize ministry wa vona. ku fana loko munhu a ri mupositola kumbe a ri muprofeta wo recognize e calling ya yena ministry wa yena endzhaku ka swona and then um a tirhe ntirho wa xikwembu hayi ku we nga n'wi odeyina kumbe ku n'wi nyiketa enyiko mara lava odeyiniwaka i vafundhisi lava va rhangelaka tikereke a hi swona va odeyiniwa va tlhandlekiwa mavoko hi vaapostola na vavhangeli um va kota ku yisa vhangeli emahlweni amen kereke ya ku sungula misaveni ku thyiwa vito i roman catholic church ku fana na eva loyi a nga te loko a heta ku wa a thyiwa vito hi adamu adamu xikwembu a xi zangi xi n'wi rhuma xi ku thwana ensati wa wevito xikwembu xi rhume adamu ku a thwa swiharhi mavito lexi a heta ku endla swiharhi xi swi yisa hinkwaswo a ku lexi o lexi mbuku he lexi nhlampfi he lexi i huku a swi thetetela mavito hinkwaswo hi swiharhi leswi adamu hayi ku a thwa nsati wa ye vito why xikwembu xi nga n'wi rhumangi ku a thwa nsati wa ye vito hi ku nsati wa yena i xilo xin'we na yena a hi swona se nsati loya se eh, eh, eh, vito lera adamu nyi- va nyikiwe hi xikwembu a swa ka mateo ka ka ka ka geneza chapter 5 verse 1 ra 3 yi ri xikwembu xi va tumbuluxile wanuna ni wansati xi va chavite xi ku yi adamu se loko a heta kuwa a thyiwa vito hi wanuna matwa wanuna u representa yini the man Matoko the number 6 hi ku Xikwembu xi endle munhu hi lembe hi siku hi hi siku ra 6 a hi swona that's why ku ri na nomboro ya 666 666 kwala ka revelation 13 ku loriwa hi 666 ime ime i nomboro ya n'wanuna olright 6 ya ku sungula wanuna wa ku sungula loyi xikwembu xi nga n'wi endla i mani a nga hluleka i adama hi swona xi endla nuna wanuna loyi adamu a hluleka hi swona n'wanuna wombirhi i mani loyi xi nga n'wi tisa a nga hlulekangiki i mani vulani welelani mi huma ka recording vulani nakambe mi huma kwala i yesu i jesus hi swona wanuna wa vumbirhi i jesus loyi a nga ta a ta lunghisa leswi nga onhiwa hi wanuna wa ku sungula hi swona se wanuna wa vunharhu i mani ene u tele ku ta ta endla yini vumbhani vumbhani mi huwelela hi vumbhani ni dyondzisile hi swona ma huma la ka recording mi ta poyileka lomu mo ka mi nga vumi i mani wanuna wa vunharhu e vulani swinene mi vule swona i sathana i the devil i davulos that's why ku ri triple six wanuna lowa ku sungula i adama nga hluleka ku ta wanuna wa vu mbirhi loyi a tela ku ta ta lunghisa leswi nga onhiwa wanuna wa ku sungula a hi swona ku ta wanuna wa vunharhu u tele yini yena vumbhani u tele ku endla ni lowa vunharhu ha wa onha u tele ku onha u tele ku ta onha leswi nga lunghisiwa wanuna wa vumbirhi hi yehe a nga onha leswa swa wanuna wa ku sungula se u tisa yini u tisa testamente ya vunharhu ku na van'wana va ri ku na testamente ya vunharhu mi va careful a ku na testamente ya vunharhu bibeleni a mi hlamali ku ri wa bibele ri na 66 wa tibuku n'wana 6 na 6 i vanhu lava vambirhi mani i mhaka ya nsusumeto ya revelation ya xikwembu yi nga endla ku ri loko karhi va paketela tibuku ti hetelela ti pfuka ti va 66 ta bibele authorized bibele ya king james 1611 hi yona bibele ya ntiyiso leswin'wana swa ku va tatani tibibele va tisa tibuku va ku 88 yininiyinini mi va careful swi ta mi lovisa mi ya tiheleni mi ta sa famba mi teka titestamente ta vunharhu Na swi tiva vamakwerhu lavaya va later day saints va ri ku na testamente ya vunharhu loko ni twa va vulavula mari va swi tumbeta tumbeta va vulavula hi buku yin'wanyani ya moroni hi buku leyi va yi tirhisaka um eh, eh, ya mamoni ya muyisa loyi va nge moroni wa muprofeta a ni si yi hlaya ni yi heta um ni ringetile ku hlayanyana mari ni twa ni nga ri na nkhinki wa ku yi heta ni ta ringeta ku hlaya ni ta yi heta ni ta kota ku endla ti-comment ta ku twakala kahle. Kambe swi tiveni ku loko ve buku leyi yi na swin'wanyana leswi hambanaka na Bibele a hi buku ya Xikwembu. Loko ve yi pfumelelana na Bibele hinkwaswo swi lunghile, kambe a hi Testamente ya Vunharhu. Lava nge Testamente ya Vunharhu va hambukile. I triple six. Testamente ya Vunharhu i ku hoxa sikisi ya vunharhu eka ti-six timbirhi ka 66 buku add another six. and then swi endla yini swi endla triple six six six six nomboro ya xivandla leswi endlaku vanhu va teka nomboro ya xivandlana i ku va va lo ta tatisa bibele um loko mi hlaya buku va ku testamente ya vunharhu is either buku yeleyi yi tatisa bibele kumbe ku hunguta bibele hinkwaswo swi hundzuka six ya vunharhu i wanuna wa vunharhu that's why roman catholic church yi ri leader ya triple six six six six se loko mi ya hlaya ka ka ka ka ka eh, revelation chapter 17 verse 1 to 3 mi ta swi vona ku mavito ya tikereke ya le kwini mirini wa xivandlana va ri the beast has the names of blasphemy i mavito ya yini a ni yale ka the body of satan the body ya sathana i tikereke phela phela mi nga rivali this body yini yi tikereke that's why mi vona ku endleke yini roman catholic church yi endla tikereke ti tata misava hinkwayo a yi swona i mavito ya yini ya xivandlana i mavito ya ku sala xikwembu tata mi hinkwayo tikereke letiya se tikereke ti rutata hinkwayo hinkwayo ti lava ku nghenelela yini tikereke se ti ta ti tumbule katla ku tala va thwetetela mavito va twa nga ku i maendlelo ya kona van'wani va swi vona milorhweni van'wani va twa tintlumi ti va byela va belivha ku xikwembu xi lava ku ri va thwa mavito tikerekeni tolo va endla tila swoswoleo to va thwetetela mavito va twa nga ku va tirhela xikwembu kasi no va endla mistake vamakwerhu kereke ya xikwembu a yi fanangi yi va na vito yo hlangana hi fellowshipa ina yi ta va leyi ri ni vafundhisi va yi rhangela yi fanele yi va na fivefold ministry ku va ni vapfumeri um mi landzelela vurhangeri bya lava rhangelaka kereke va mi dyondzisa ya mahlweni mi humesa vukhume mi humesa ni minyikelo ku ri ntirho wa xikwembu u kota ku famba kahle amen